Selâm aleykum sayğılı dindaşlar, seyirciler! Ramazan kündelik defteri programmasına kene de hoş keldiñiz. Bismilâ, vessalâtu vesselâmu alâ Rasulilâ dep başlayalım. Mına, Ramazan ayı da yekünlemekte. Elhamdülillâ, elhamdülillâ! Bu ayda oraza tutmağa, Ağaçnıñ tadını almağa, Rabbimizniñ nimetlerine ne qadar muhtac olğanımıznı añlamağa alıştıq. Elimizden kelgeni cümertligini köstermege. salih amellerni yapmağa, yerine ketirmege ğayret köstermege alıştıq. Peyğamberimizniñ, aleyhissalâtu vesselâm, sözlerini köz ögüne alıp, insanlarnı aşattırmağa

Kim oraza tutqan insannı aşattırsa, o sevap da qazanır. Sanki o adamnıñ sevabını da qazanır ve ikisiniñ de sevapları azaltılmaz, dep Peyğamberimiz añlattı bu hadiste. Ve aslında bu qazanğanımız nimetlerni, qıymetlerini Er daim olarğa muafaza etmek kerekmiz, riayet köstermege kerekmiz. Çünki Ramazannen ayat bitmez. Çünki Ramazannen aslında oraza da bitmez. Çünki Rabbimiz Subhanehu ve Teala bizden istey ki, bütün senede böyle olmağa. Bütün senede, tek Ramazan ayında degil. Onıñ içün, meselâ, Peyğamberimiz aleyhissalâtu ve selâm ne ayttı? Men sâme Ramadan sümme etbâ'ahu sitten min Şevval kâne ke sıyâmid dehr. Kim Ramazan ayında oraza tütti, ondan soñra Şevval ayında, kelecek ayımız Şevval ayı olacaq, altı gün, altı kün oraza tütti, sanki o insan bütün vaqıt oraza tütti, açıq bütün vaqıt. Ya da Peyğamberimiz aleyhissalâtu vesselâm ayttı, Tu'radul a'mâlu yevmel isneyni vel hamis. Allahu subhana taalâ qarşısında bizim amellerimiz er bazar ertesi ve cuma aqşamı kösterile. Fa ahab, fa uhib en yu'rada amali ve ene saim. Ve men sevem ki, menim amelim Allahu subhana taalâ qarşısında çıqqanda, men oraza tutqan alda o olayım, dep Peyğamberimiz aleyhissalâtu vesselâm bunı añlata. Ve bilemiz ki, Resulullah aleyhissalâtu vesselâm er ayınıñ içinde kâne yasûm ayyâmul bid, on üçünci, on dörtünci, on beşinci künlerde, Oraza tuta edi. Yani tam ortasında, bir ayniñ ortasında. Ve bilemiz ki, Resulullo aleyhissalâtu vesselâm meselâ ayttı, Sıyâm yevm arafa, arefe künü. Hac kelgen soñ, üç aydan keçken soñ arefe künü olacaq.

Men ümüt etem ki, rica etem ki, Allahtan, kim Arife kününde oraza tutsa, keçken ve kelecek yılınıñ günahlarını Alla subhane taalâ keffaret etecek, bağışlayacaq. Ve başqa hadiste, Afdalu sıyami ba'de Ramazan, sıyam şehr Muharram. Eñ yahşı oraza, eñ

Yahşı oraza, Allahnıñ Muharrem ayından soñ, Ramazan ayından soñra Allahnıñ Muharrem ayındadır. Ve eñ güzel namaz, farz namazından soñra Salatul leyl, o, Qiyamul leyl, gecede namazdır. Ravahu Muslim. Demek ki, sayğılı seyirciler, dintaşlar, bu qapular açıq, ibadet qapuları, er daim, bütün sene, tek Ramazan ayında degil, bunı unutmavğa kerekmiz. Ve Alla subhana taalâ eger bizge nasip etti ve biz bunı Kendi canımızğa aşladıq, e, endi alıştıq bunı qayıp etmemege. Ve salillâhümme alâ nabiyyina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Bizimle olunız, qalınız, devamı olacaqtır.